Isa özüni diňleýän halka bu sözleriň ählisini aýdyp bolandan soň, Kapernaum şäherine gitdi. Bu ýerde bir ýüzbaşynyň ezizläp hormatlaýan hyzmatkäri keselläp, ölüm ýassygynda ýatyrdy. Ýüzbaşy Isa hakynda eşidende, öz hyzmatkärine şypa bermegini sorap, onuň ýanyna birnäçe ýahudy ýaşulularyny iberdi. Olar Isanyň ýanyna gelip, oňa ýürekden ýalbaryp, Bu adam seniň kömek etmegiňe mynasyp. Sebäbi ol biziň halkymyzy söýýär. Hatda bize sinagoga hem gurup berdi diýdiler. Şeýlelikde, Isa olar bilen gitdi. Olar ýüzbaşynyň öýüne ýakynlaşanlarynda, ýüzbaşy dostlaryndan oňa şeýle habary iberdi, Agam, azara galma, sebäbi seniň öýüme gelmegiňe men mynasyp däl. Şonuň üçin hem men özümi seniň ýanyňa barmaga mynasyp saýmadym. Diňe birje söz aýtsaň bes, meniň hyzmatkärim sagalar. Men hem buýruk astyndaky adamdyryn. Ygtyýarymda esgerlerim bar. Birisine git diýsem gidýär. Başgasyna gel diýsem gelýär. Hyzmatkärime şuny et diýsem edýär. Isa bu sözleri eşidip, ýüzbaşa haýran galdy. Ol yzyna düşüp gelýän mähellä tarap öwrülip, Size şuny aýdaýyn. Men hatda Ysraýylda-da şeýle beýik imany görmedim diýdi. Onsoň iberilen adamlar yzyna öwrülip baranlarynda hyzmatkär sagalan eken. Mundan biraz soňra Isa Naýyn diýen şähere gitdi. Şägirtleri bilen uly mähelle hem onuň yzyna düşüp gitdi. Isa şäher derwezesine golaýlan wagty bir dul aýalyň ýalňyz ogluny jaýlamaga alyp barýan ekenler. Şäherden gelen uly mähelle hem bu aýalyň ýanyndady. Reb Isa bu aýaly görüp, oňa ýüregi awady. Ol aýala, Aglama! diýdi. Onsoň Isa baryp, tabyda elini degirdi. Ony göterip barýanlar saklandylar. Isa, Eý, ýaş ýigit, saňa diýýärin, tur! diýdi. Şonda merhum turup, geplemäge başlady. Isa ony ejesine gaýtaryp berdi. Hemmeleri gorky basdy. Olar, Aramyzda beýik bir pygamber peýda boldy. Hudaý Öz halkyna nazar saldy diýip, Hudaýy şöhratlandyrdylar. Isa baradaky bu habar tutuş Ýahudyýa we daş-töwerekdäki etraplara ýaýrady. Ýahýanyň şägirtleri bu wakalaryň baryny oňa gürrüň berdiler. Ýahýa olardan ikisini ýanyna çagyryp, Gelmeli şol senmi, ýa-da biz başga birine garaşmalymy? diýip, Reb Isadan soramak üçin olary iberdi. Olar Isanyň ýanyna gelip. Bizi Ýahýa çümdüriji iberdi. Ol senden, Şol gelmeli Mesih senmi, ýa-da biz başga birine garaşmalymy? diýip soraýar diýdiler. Şol wagtlar Isa köp keselleri, hassalary, erbet ruh eýelänleri bejeripdi. ençeme körleriň gözlerini açypdy. Şunlukda, Isa habarçylara, Baryň-da, görüp-eşidenleriňizi Ýahýa habar beriň. Körler görýär, agsaklar ylgaýar, deri keselliler tämizlenýär, kerler eşidýär, ölüler direlýär, garyplara hoş habar wagyz edilýär. Menden ýüz döndermedik adam bagtlydyr diýip jogap berdi. Ýahýanyň ilçileri gidenden soň, Isa mähellä Ýahýa barada gürrüň bermäge başlady. Çöle näme görmäge gitdiňiz? Şemala yranýan ýylgynymy? Ýeri, näme görmäge gitdiňiz? Nepis eşikler geýen adamymy? Emma gymmat bahaly lybaslara beslenip, şady-horramlykda ýaşaýanlar şa köşklerindedir. Ýeri, siz näme görmäge gitdiňiz? Bir pygamberimi? Hawa, men size şuny aýdýaryn, ol gören kişiňiz hatda pygamberden hem artykdyr. Öňüňden ýol taýýarlar ýaly. Ine, Men Öz wekilimi iberýärin diýip ýazylan sözler hem hut şoňa degişlidir. Size şuny aýdýaryn, Aýaldan doglanlaryň arasynda Ýahýadan beýigi ýokdur. Emma Hudaýyň Şalygynda iň kiçisi hem ondan beýikdir. Ähli halk, hatda salgyt ýygnaýjylar hem Ýahýanyň sözlerini eşidip, Ýahýa tarapyndan suwa çümdürilmek bilen Hudaýyň ýolunyň dogrudygyny tassykladylar. Emma fariseýlerdir Töwrat mugallymlary Ýahýa tarapyndan suwa çümdürilmekden boýun gaçyrmak bilen Hudaýyň özleri üçin niýetlän maksadyndan ýüz öwürdiler. Isa sözüni dowam etdirdi. Men bu nesli kime meňzedeýin? Olar kime meňzeýär? Olar bazarda oturyp, biri-birlerine, Size tüýdük çaldyk, tans etmediňiz, agy aýtdyk, aglamadyňyz diýip gygyrýan çagalara meňzeýär. Ine, Ýahýa çümdüriji geldi. Ol iýenogam, içenogam. Siz bolsa oňa jynly diýýärsiňiz. Ynsan ogly geldi. Ol iýýärem, içýärem. Siz oňa, Ine, bu horana, arakhora serediň! Ol salgytçylar we günäkärler bilen dost boldy! diýýärsiňiz. Emma danalygyň hakdygy onuň zürýatlarynyň ählisi tarapyndan tassyklanar. Bir gün fariseýlerden biri Isany nahara çagyrdy. Ol hem fariseýiň öýüne baryp, saçak başynda oturdy. Şol şäherde günäkär bir aýal bardy. Ol aýal Isanyň fariseýiň öýünde naharlanýandygyny bilip,

Aýal Isanyň öňünde dyzyna çöküp aglap, gözýaşlary bilen Onuň aýaklaryny ýuwmaga başlady. Soňra aýaklaryny saçy bilen süpürip öpdi we hoşboý ysly ýag çaldy. Isany çagyran fariseý muny görüp, Eger bu adam pygamber bolýan bolsa, özüni elleýän aýalyň kimdigini nähilidigini bilerdi. Bu aýal günäkär ahyryn, diýip, içini gepletdi. Munuň üçin Isa oňa, Simun, meniň saňa aýtmaly zadym bar, diýdi. Ol hem, Aýdyber, mugallym, diýdi. Bir adam iki adama karz pul beripdir. Birine bäş ýüz kümüş teňňe, beýlekisine elli kümüş teňňe. Bergisini bermäge hiç pullarynyň ýokdugy üçin ol bularyň ikisiniň hem bergisini geçipdir. Munuň üçin olaryň haýsysy ony has köp söýer? Simun, Meniň pikirimçe, bergisi köp geçilen adam, diýip jogap berdi. Isa, Dogry pikir etdiň, diýdi. Onsoň Isa aýala tarap öwrülip, Simuna şeýle diýdi, Bu aýaly görýäňmi? Men seniň öýüňe geldim. Sen bolsa aýaklarymy ýuwmaga suw-da bermediň. Emma bu aýal aýaklarymy gözýaşy bilen ýuwup, saçy bilen süpürdi. Sen meni öpmediň. Emma bu aýal men öýe girenimden bäri aýaklarymy öpüp otyr. Sen başyma ýag çalmadyň. Emma bu aýal aýaklaryma hoşboý ysly ýag çaldy. Şonuň üçin hem men saňa aýdýaryn. Bu aýalyň köp günäleri bagyşlanandyr. Çünki onuň söýgüsi köpdür. Günäleri az bagyşlananlaryň bolsa söýgüsi azdyr. Onsoň Isa ol aýala, Seniň günäleriň geçildi diýdi. Isa bilen bir saçakda oturanlar öz aralarynda, Günäleri-de bagyşlaýan bu kimkä? diýişmäge başladylar. Isa bolsa aýala. Seni imanyň halas etdi. Arkaýyn gidiber! diýdi.